Di destpêka dîrokê de mirov ji xwe pirsî, Ez kî me? Jiyan çi ye? Mirin çi ye? Gilgamêş, şahê Urûkê bersiva van pirsa geriya, rêwîtî û serpêhatiya wî ya hezar salî bi dengê kurdî nû ve destpê dike. Hevdîtina Gelgamiş û Enkîdwê. Wi şevê li Urûkê bajar ne wek her carî bû. Dengê defan ji her aliyê dihat. Stran li meydanan bilind dibûn. Gel bi şahî dilerizî. Ji ber ku roja vegera Dumûzî bû, xwedayê şivanan yê ku ji cîhana tarî ya bin erdê vedigerîya. Dibêjin dema Dumûzî vedigere, ax bêtir dewlemend dibe, av zêde dibe û welat ji nû ve zindî dibe. Lê di nav wê şahiyê de kesekî din jî ketibû bajarê Urûkê, kesek ku mirovan qet wek xwe nedîtibû. Şamhat li pêş dimêjiya Enkîdû bêdeng li pey wê dihat. Gava ku ew ketin nav gel, deng, hêdî hêdî winda bûn. Mirov dest bi temaşekirinê kirin, ji ber ku ew zilam ne wek mirovan dixuya. Laşê wî xurt bû, çavên wî wek heywanên çolê hişk bûn. Hîn jî bêhna daristanê ji ser wî dihat. Gel li hev nihêrî û dest bi axaftinê kirin. Ew divê gagamiş be, lê tiştek din heye di wî de. Dibêjin ew bi heywanan re jiyaye, tu heywan zirarê nade wî. Ka dema gagamiş wî bibîne dê çi çêbibe? Di heman demê de qerebalix ji du aliyan ve vekir û Gilgameş xuya bû. Şahê Urûkê, mêrê ku navê wî bi tis dihate gotin. Bedenê wî wek peykerên xwedayan bû, bazûyên wî mîna kevirekî xurt bûn. Lê ew di nav fikrên xwe de winda bû. Hîn ji bandora şeva ku li perestgeha Înonna derbas kiribû di ser wî de mabû. Bêhna tûja dûmanan, stranên hevînê û destên keşîşina nîmdada hîn di bîra wî de bûn. Keşîşin çiqas bedew û nazik bû. Wî qet nedifikirî ku dê bi kesek ewqas şîrîn û delala re rast were. Li nav bêyînxweşiya dûmanîn tûj. û nivînên bi çarşefên spî xemilandî de ew jin hemû hunerên xwe yên jinatiyê nîşan dabû. Gilgamiş jî dê mêrxasiyê de ji wî kêmtir nemanîbû. Li ber deriyê odeyê dengê tembûr, lîr û defan û stranên evînê yên bi coş û şewq ku keşîş û keşîşjin ji hev re dibêjin, evîna wan hîn zêdetir geş kiribû û kêfxweşîn bê dawî dabûn wan. Gilgameş ji aliyekî van tiştan difikirî û ji aliyê din dimeşiya. Bêrî ku Şamhat dibêje ku ew kes Gilgameş e, Enkîdû fehm kiribû ew kî ye. Enkîdû hêdî hêdî ber be gega mij ve çû. Kelecana mezin hemû dergirti bû. Bêdengiyekê giran hebû. Heta zarok jî li bajar mîna koleciyê xwe qefilandîbûn. Enkîdû dema Gilgamiş dît, fem kir ku ew kî ye. Şamhat tiştek negot, ji ber ku nexewce bû. Her du mêr bi hêdî ber bi hev re mêşiyan. Qerebalix bêdeng ma, mîna ku hemû bajar li benda wan bû. Nişkê ra sing bi sing hatin ber hev. Gilgameş xwest derbas bibe Lê Enkîdû rê li wî girt. Çavên wan li hev qelibîn û paşê şer dest pê kir. Mirov hilmê xwe girtibûn. Gilgameş xwest Enkîdû biavêje, lê nekarî. Enkîdû jî hewl da padîşah têk bibe, lê ew jî nekarî. Wextê ku ew dişeriyan mîna ku erd jî dihêjiya. Şer her ku diçû zêdetir dijwar dibû. Lê ne yek têk diçû ne jî yek têk dibû. Ew ne wek şerê mirovan bû, wek ku du hêzên kevnar li hev diketibûn. Paşê lingê Gilgamiş Şemitî Temaşevanan hêvî dikirin ku Enkidu dê vê derfetê bi kar bîne û wî biavêje erdê. Lê Enkidu destê wî girt û nehêla bikeve. Ev yek hemûyan şaş kir. Devên gel vekirî man. Herduyan fam kiribû ku nikarin hev têk bibin. Bi vî awayî hevaltiya û dostaniya wan dest pê kir. Di heman demê de tiştekî din guherî. Ji wê rojê şûnda Gilgameş bi hevaltiya Enkidu re ji bêzarî rizgar bû, gel jî di aramiya wî re aramî dît. Ji nav şerê wan rêzdariyek ji dayik bû û paşê dostaniyeke ku dê navê wê heta her tim bimîne.